ویور تک اکل والے ولاگ اے ڈکھایا ہی بارش پوندی پی بڑے زور دی مزید ول وی اساں کھڑے اندر ہی ہیں اب تے کیا بندے اندر ساڑے اندر پانی بھی آ چکے ہیں کیا بات ہے تے باقی چلو کوئی گل نہیں اللہ خیر کر سی لیکن اے کل والا ولاگ نہیں اے اج فرسٹ ٹو ولاگ ہے یعنی کہ دوجھا ولاگ ہے اج دوجھے دن ول بارش پہ گئی ہے تے اج آلی بارش کجھ زیادہ ہی پے گئے کل درمیانی ہئی لیکن اج ڈیکھو ہر سائیڈ توں پانی چلن پے گئے او سامنے پرنالا چلدا پے اج آلی بارش بہوں زیادہ ہے اور زور دی پے گئی ہے اللہ پاک رحمت کرے سیلاب زادگان دے وی رحم فرماوے اللہ پاک اپنا تے ساڈے حالات دے وی رحم کرے۔ کیونکہ پانڑی ہر سائیڈ توں پانڑی ہی پانڑی آونڑ لگ گئے۔ سپیڈ اچ پانڑی پوندا پئے ویور۔ سامنے او موٹر سائیکل والا بھائی ہمسایہ ساڈا موٹر سائیکل ہی دھونڑ بارش اچ کھڑا لیتے سی کیا بات ہے۔ چیک کرو کیا بات ہے تو یار داندا کیوں ہے کیوں اپنے آپ کو نقصان پہنچاؤ میں شہزاد بیٹھے دیا تے میں بھی دھاواں تے میں کہ تانوں کیا دھاون دی ضرورت ہے نقصان نہ تھی ونجے کوئی نہ کوئی اللہ خیر کرے رحمتاں کرے اپنی پیارے حبیب دے صدقے بارش تک نظر دی پئی ہوسی کیسی بارش ہوندی پئی ہے سبحان تیری قدرت اللہ اللہ پاک دی نعمت ہے بجلی وی چمکدی کھڑی ہے تے نعمت وی اللہ پاک دی تھیندی کھڑی ہے میں آہندا سنگت کیا بات ہے ہن اساں زیادہ باہر نکل کے تہاکوں کجھ نہیں ڈکھا سکدے کیوں نہیں ڈکھا سکدے کیونکہ ساڈے کپڑے کپڑے تے ساڈا موبائل گلا ہوندا ہے ایہ مسئلہ ہے تے باقی لو یو ہو گیا سریکی ویلاگ ہیں سریکی ویلاگ دیاں دھوماں تے سریکی ویلاگ دیاں چساں

کئیاں چھئیاں بیور چاو گئیاں ساڑا یار گونگا کئی چاہ کے ویندا پے اپنے پانی دے کیونکہ ان دی فصلاں وچ پانی لوڑ گئے لوڑ گئے کہ اللہ دی رحمت تھی کہ ان دی فصلاں تے تے گونگا اسے گل کئیاں چھئیاں چاہ کے تے بھجا ویندے تے ویندا پیو سی اپنی زمیناں تے ٹکے ڈھوکن۔ ٹکے رکے سی تاں پانی کھڑ سی نہ تاں پانی نال تاں فصلاں بھریج ویسن ساریاں۔ اسے گل ول ساڑا یار گونگا سامان چا کے آپدا کئیاں شئیاں چا کے پانی کوں روکن کیتے ویندا پئے۔ شکر دا الحمد للہ ماشاء اللہ اللہ آپ دیاں رحمتاں اچ اپنڑے ایمان اچ راونڑ دی توفیق ڈیوے۔ اور ساڑا ولاگ ویرل بھی تھی وے اور ویڈیو ساڑی واچ بھی تھی وے اور کامیاب بھی تھی ونجو ٹائم بھی ماشاءاللہ ڈھیسر دا تھی گیا اللہ پاک ان بارج دے وے ساڑی دعا قبول تے مقبول فرماوے تساں ویور بھی ساڑی دعا قبول کرے تے تساں ویڈیو واچ کی تھی کرو اوکے دعا بھی کرے ہی آکے جا کہ سلیم برا کو کافی ٹائم تھی گیا محنت کریں دے ہوئے ہون کامیابی دے فیصلے دے دیتے ہوئے ہیں چاہیے اوکے ویور تے ماشاءاللہ بجلی بار چڑکدی کڑکدی کھڑی چمکدی کھڑی ہے اللہ پاک رحمت کرے اپنی دی۔ بادلاں دی سنو ویور گھڑکار بادلاں دی آواز۔ بارش ویور رک گئی ہے ماشاءاللہ اللہ پاک دی رحمت ہو کے رک گئی ہے پانی بابا سارے کٹھے تھی گئے تالاب ہیں ہر سائیڈ دے تے ایڈے ماشاءاللہ بارش دا سلا سانو اے مل دے بارش آ گئی تے بھائی اور رکشہ آف ہو گیا دعا اللہ خیر ہوے الحمدللہ دعا لیتی کرو تے باقی بارش رک گئی ہے بارش رکن تو باوجود برا تھوڑا باہر آ گئے تے باہر آ کے تھوڑا باتا میں کہ چلی تو دا ماحول بھی لے لو تے ایہ ہن ڈوہیں لے کے میڈے کول آئے۔ پچھے پچھلے شو تے تاں کوئی سوچو۔ ملنگ سارا ڈیتا کھڑا کہ بھائی ایہ ڈوہیں ویڈیو اچھے لگے ہیں تے میں کھڑا ہاں۔ تے باقی سنگت بارش بہت زوراں دے بارے پے گئی ہے۔ بادل شادل بسیرا کر کے چلے گئے ہیں۔ اللہ پاک دے رحمتاں فل ہو گئے ہیں ویول ماشاءاللہ۔ خوبصورت انجوائمنٹ کیونکہ بارش اچ رکشہ کھڑا رہندا ہے نا۔ اس واری۔ پاݨی دے وچ کھڑی ہوئی ہووے تاں ول ایویں پلگ شارٹ تھی ویندے کوئی نہ کوئی مسئلہ آ ویندا رہندے تے باقی اساں اپݨا ولاگ ماشاءاللہ کنٹینیو تاں کیتی آندے سے اینڈ کینی سے کریندے پئے اینڈ اساں اینوں اس ٹائم کرسوں جدوں ساڈا ولاگ پورا آ ویسی کیونکہ ولاگ دا ٹاپک ہی کجھ کینی تے اسٹارٹ وی کینی کیتا تے حالی اساں ماپتاں والا ولاگ چھکی آنے آں کیونکہ ولاگ کافی دور پہنچ گئے اتھوں ماشاءاللہ اساں اپݨا ولاگ دا اسٹارٹ اپ کرینے امید ہے تے تہانوں ساڈا ولاگ پسند آسی بیک سائیڈ توں ڈیدا پیا نا فیملی اے راندی اے نا گھر اے نا میں کہ گھر دے وچ کوئی لیڈیز دروازے وچ باہر تاں نہیں آئی کھڑی اچھا نہیں لگدا ویور سمجھدار لوگ گسے ساں آپ تے باقی محبتاں بارہ کریندے رہسو پیغام خوبصورت جا سرائیکی کلچر کو ڈیدے رہسو محبتاں ونڈیندے رہسو السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کریسو ساڈا یار دوست احباب صاحب تندرست ہوسن فٹ واٹ ہوسن اور خوشیاں منیندے پے ہوسن خوشیاں تاں نی منا سگدے معذرت گھرین لیکن ساڈے کول تاں اللہ پاک دی رحمت تھئی اساں ایں گل وادے پئیں کہ دل ازاری خوشی تھئی کہیں دی دل افزاری نہ تھیوے ساڈے خوشی دی وجہ توں معذرت ڈھیر ساری کیونکہ ویور حالات بہوں ناساز ہن سیلابی ریلے لوگاں دے گھر تباہ کیتی ویندے لوگاں نوں بہت ڈسٹرب کیتی ویندے گھراں دے گھر اجاڑی ویندے۔ بہوں زیادہ نقصان کیتے ویندے۔ اے سائیڈ تے مارکیٹ بند ہو گئے۔ بارش دی سلسلے دی وجہ توں کر کے نہ ہر سب لوگ گھراں وچ بھج گئے نہ اپنے اپنے۔ تے بھرا تھوڑا آ گئے باہر واپسی بلاگ اپنا پلہ فرنٹ کھول کے دے۔ تے بل لٹنگ شٹنگ بال بول کے دے فل ماحول بنا کے دے بیٹھ گئے اساں اپنے بلاگ تے۔ ٹھیک ہے سنگت۔ باقی مزید محبت کریں دے راسو پیارا پیارا انجوائمنٹ کریں سو۔ سارا سرائیکی بلاگ دیکھن کیتے سارا چینل سبسکرائب کیتا کرو۔ لویو ٹو تھی گیا ڈھیر سارا۔

فیلنگ ہک اچھی تھی گئی ہے مزید اساں ولا اپنا ولاگ چھک آئے ہیں تے ایویں سنگت ساتھ ساکوں بیلی یار محبتاں کرن والے ایویں ساکوں سپورٹ کریندے راوین سپیشل پرسن مہزور تہاڈا بھرا ہے تے کامیابی اور اللہ پاک دے فیصلیاں دے اتے منظور ہے انشاءاللہ تے باقی ڈھیر سارا پیار تھی گیا تہاڈے نال نال تے باقی تساں رہو نال نال۔ عوام اپنیاں فصلاں اچ آ چکی ہے کئیاں شئیاں چا کے او سامنے چیک کرو کیونکہ دریا اتھاں ٹیٹم ٹیٹ تھی گئن دریا لڈے گئن پانی دے نال نال ساڈا ایریا اچا ہے۔ پرلی فصل جیکے ول لین دی پٹڑی پرلی سائیڈ دے اچھی اے ول او سائیڈ تے نہر دا نہر تھی ویندی نہر اوں توں زیادہ اچھی اے باقی اللہ پاک ایمان اچ راونڑ دی حفظ و ایمان اچ راونڑ دی توفیق ڈیوے سینے تاں تھی گئے ہیں لیکن چلو کوئی گال نہیں اندر وی پانی آ گیا سارا بٹ کوئی گال نہیں اللہ وارے سے ہمت نہیں ہارنی چاہی دی جدو ڈالر آون لگ گئے تے سب فیصلے اللہ پاک دے قبول کیتے ویسن ساڈے تے ٹھیک ہے ویور باقی رہسو نال نال ویڈیو سکپ نی کرنی نال جڑے رہسو مزید توکوں اگاں چل کے پیاریاں پیاریاں محبتاں کرویسوں انجوائے کرویسوں سرائیکی ویلاگ سرائیکی وسیب ساڈا وسدا راوے تے وسدا راوے ٹھیک ہے وس گیے تے باقی ہسدا مسکراندا راوے لیکن بارش ویور ول آون پے گی چیک کرو۔ محسوس تھیندا پئے نا او دور دے پانی اچ محسوس تھیندا پئے بارش آندی پئی میں اتھاں ڈٹھے میں باقی لو یو ہو گیا ڈراؤٹ نال نال ویڈیو سکپ نہیں کرنی سب ملنگ بھی آ گئے نا اپنے اپنے لنگر پانی دے انتظام دے اوکے چل دیں اگلے اگلے ایپیسوڈ دے خوبصورت جے ولاگ بناون بھی بڑھ

ہن لنٹر پاچنڑا ہے اون دے انتظار اے کم سارا سٹاپ تھی گیا تے باقی ایندے جو گیسٹ کرو کہ تہاڈا بھرا کیڑی سائیڈ تے شفٹ تھی سی بٹ گیسٹ کر سکسو نا ممکن ہے انشاءاللہ سرپرائز دے سو بڑا وڈا سرپرائز ہوسی اللہ پاک دے حکم نال اسے ساڈے چینل دے اسے ساڈے محبت دے اسے سلیم کھوکھیالے دے اسے پیارے جے انجوائمنٹ دے اوتے اور اسے خوبصورتی دے ولاگ دے نال نال اوکے ویور باقی دعا کرے کہ اساں بہوں وڈا دھماکے دار

کیوں کہ جدوں اللہ پاک دی رحمت تھیندی تاں ول پاݨی پاݨی نظر دے ہر بنھے دوبارہ بارش آندی پئی ہے تے میں کوشش کراں آہستہ آہستہ نکلݨ دی تے گھر پہنچاں کیوں کہ سنہ نہ تھی ونڄاں سنہ تھی ڳیم تاں کم خراب تھی ویسی او سامݨے پیلی شرٹ آلا بندہ تاں نظر دا پئے او سائیڈ تے پاݨی ٻہوں زیادہ لڑ ڳئے تے او آپدا پاݨی ݙکیندا ودے۔ ویلکم بیک ویور اتھاں اگے بارش آ گی سکرین تے ہک منٹ یارا سکرین تے بارش آ ویندی چھٹے پے ونجن سکرین تے بلا سانو کیمرہ صاف کرنا پے ویندے چلو کوئی گال نہیں اللہ بہتری کرسی ماشاءاللہ اتھاں آ گئے سے اپنی دکان کو چھوڑ کے بڑی دور دراز سفر کر کے ہر چیز تے سنسان ای ایریا ہے سنسان ہے سنسان بالکل ہی تے ماشاءاللہ چوک وی خالی ہے گلی یعنی کہ چوک نہیں گلی بالکل سنسان ہے تے اتھاں اپاں آپ دا ولاگ ماشاءاللہ بس دوبارہ کنٹینیو کیتی کھڑے ہیں باقی کوئی غلطی کوتا ہی ہو سی تو سامنے ساڑے آ وے سی لیکن امید تا بڑی غلطی کوتا ہی ایسا کوئی نہ کرو تے باقی یار میرا دیکھ کے چلا گیا کہ بھئی سلیم ولاگ مست کھڑے میں کچھ نہ آکھاں باقی آپاں گلیے پہنچ گئے سے اگاں چل کے مزید تو کو مزید اگاں بیے تھوڑا جے باتا ڈکھے سے ماحول ول بارش دے نظارے اندے نال نال پیارے پیارے خوبصورت جے سین دے نال نال اجازت اگن سو کیمرہ اتا کی تینا ول بارش پہ گی کیمرے تے اے بھی بیور ایک اپنا فن ہے بارش آندھی کھڑی ہوئے تے کیمرے تے بارش نہ پوے اے تھی نہیں سکتا۔

تے ول اینڈ کرینے وی لاؤ دا۔ اتھے کیا تھیا ہے؟ سن دے پے ویور تے جیڑی اتھو بائی بار اچ ہاں اے سائیڈ دو او تیری خیر اے سائیڈ دو ویور بارش بادل او بیا جاندا پے بیا جاندا پے ڈے ہاں اوئے ویور چیک کروا دے اتنی اتنی بارش اللہ معاف کرے ویور تو کڑے سیلاب دے بارے آدا پہ کہ آدے ہی سائیڈ دو بھی بادل آ گئے ہیں اس سائیڈ دے مانج برسن کی روڈ پکے لی سائیڈ دے بہن زوران دی بارش تھا ہی ہے تے او ساری سٹوری سنا آکے بیندہ پہ تے باقی ایسا اپنا ویلوگ دے تھے ہینڈ کریں دے پہ یار ایسا سڑا بیلی ہے گونگا اچھے لوگ جڑے لے آدھن نا انگ سلیم بھرا ویلوگ بڑا آئے آئے بھرا تہاڈے کوں نہ ہک دفعہ جنون دوبارہ آویندے تے خوبصورت جے ماحول نال جنون آویندے بارش پوندی پئی رم جھم لگی کھڑی ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ ہوا وی ماشاءاللہ ٹھنڈی ٹھنڈی چلن پے گئی ہے تے باقی کوئی غلطی کوتاہی ہوسی تاں اساں دلوں معذرت کریندے رہنے ہمیشہ اکثر معذرت کریسوں تے یوٹیوب چینل کوں لائک سبسکرائب فالو کرنا بھولے نہ کرو ویڈیو واچ کرنا وی نہ بھولے کرو ٹھیک ہے تے بارش ایویں پوسی رہندی۔ تے آپاں چلدیاں گھر کیونکہ نقصان پہلے ڈھیر سارے تھی گن مزید بئے نہ تھی گن بھلا کیمرے تے بارش پے گئی ہے ستارہ دفعہ میں کیمرہ صاف کر چکا ہک وی لاؤ گے چلو کوئی گال نہیں باقی لائک سبسکرائب فالو شیئر کرنا بھولنا نہیں ویڈیو واچ کرنا نہیں بھولنا فیس بک پیج تے ویڈیو پہنچ دی پی تو کو بھی فالو کرنے آج ماشاءاللہ بارش تے نال نال پیاری پیاری خوشی تے نال نال آج دا وی لاؤ گا سائیں تھے یعنی کرے سو ٹھیک ہے تے باقی لو یو ٹو ہو گیا